Helo a chroeso nôl i sesiynau tutorial Scratch gan Technocamps a heddi rydyn ni'n mynd i edrych trwy y blociau sain a dysgu sut mae'r blociau sain yn gweithio, sut ni'n gallu cynnwys nhw yn ein prosiect a sut ni'n gallu chwarae o gwmpas a newid y sain o fewn Scratch. Felly, yn gyntaf, fi'n mynd i llusgo mewn y bloc pan fydd y fflag werdd yn cael ei glicio, jyst so ni'n gallu chwarae y synau ni. A byddai'n llusgo mewn y bloc gynta sain. Chwarae sain miaw tan y diwedd. Miaw ydy'r sain gynta mae Scratch yn rhoi iddyn ni pryd ni'n dechrau prosiect newydd, ac os fi'n llicio'r fflag werdd, ni'n clywed y miaw yn mynd. Hyfryd, ond mae 'na bloc rili tebyg fan hyn, cychwyn sain miaw. Os fi'n llusgo hyn i mewn yn lle, a clicio'r fflag werdd, mae'n neud yn gwmws yr un peth. Felly, beth yw'r wahaniaeth rhwng y dau bloc yma? Wel, os fi'n llusgo mewn bloc arall, Bloc dweud, a fi'n mynd i gofyn i Scratch dweud miaw, os fi'n gallu sillafu fe. Dweud miaw a chwarae y sain ar yr un pryd. Nawr, gadewch ni edrych ar y llwyfan a weld beth sy'n digwydd pryd fi'n clicio y fflag werdd. A, pryd ni'n chwarae sain tan y diwedd, by scratch, yn gwneud y sŵn, wedyn yn symud ymlaen i'r bloc nesa ac yn dweud miaw. Gadewch i ni edrych arno hwnna eto. Byddai'n llirio'r sgrin a trio fe eto. So mae'n aros tan mae'r miaw wedi gorffen chwarae y sain tan y diwedd. Ond os yn lle, fi'n rhoi mewn y cychwyn sain miaw a dweud miaw beth sy'n digwydd nawr. Nawr mae'r scratch yn symud ymlaen i'r bloc nesa yn syth. Felly, maen nhw'n defnyddiol iawn oherwydd rhai weithiau, falle, ni eisiau sŵn i chwarae a wedyn i'r rhaglen parhau. Ond, mewn rhaglen arall, falle ni eisiau chwarae sain ar yr un pryd a pethau arall yn digwydd. So mae'n defnyddiol fod dau bloc tebyg yn wneud y dau peth wahanol fan hyn. Mae yna hefyd bloc atal pob sain, ac os fi'n llusgo hyn i mewn a trio eto, chi'n gallu chlywed y bip fach yna. Mae'n dechrau cychwyn y sain, ond wedyn yn gyflym iawn yn cyrraedd y bloc atal pob sain, a ni methu rili clywed e'n dechrau. Os fi'n ychwanegu aros, uh, mae un eiliad yn gormod, so falle degfed eiliad, a wedyn atal pob sain. Nawr ni'n gallu clywed tymu bach fwy o'r miaw yna, ond eto mae'n cyrraedd yr atal pob sain yn gyflym iawn. Felly mae'n defnyddiol fod ni'n gallu atal y sanau ni'n creu oherwydd mae hyn yn meddwl fod falle chi gael gyda sŵn yn y cefndir, falle mae rhyw cerddoriaeth yn chwarae yng nghefndir y rhaglen chi. Ac wedyn, Os chi eisiau stopio'r sŵn ar unrhyw bryd, chi jyst yn gallu defnyddio'r bloc atal pob sain a stopio'r sŵn cyn iddo fe lwpio unwaith eto. Hyfryd. OK. Felly, mae sŵn mi awg yn ni, ond os fi'n clicio ar y, uh, y saith bach yma i gostwng y dewislen, wedyn mae ganddo ni miaw a bydd pob sŵn sydd gen i ni yn troi lan fan hyn. Ar y funud mae jyst miaw gennym ni, ond mae 'na opsiwn i recordio sŵn newydd. Os fi'n clicio ar hyn, mae'n gofyn i defnyddio nhw ffôn fi, a mae, mae hyn yn popio lan i gadw ni recordio rhywbeth. So os fi'n clicio ar y botwm recordio, fi'n gallu recordio sŵn fy hun. Helo! A dyna ni. Gallu chwarae fe nôl. Hello. Oh, Dyna bach yn rubbish, falle bod yn recordio fe. Un eto. Hello. Hello. Hyfryd. Ond, unwaith eto, mae gyd o'r lle yma, cyn ac ar ôl y sŵn, ble fi ddim yn dweud unrhyw beth. So gan defnyddio'r dau uh, llinell oren yma, gallu llusgo draw, A jyst dewis y rhan ble fi'n dweud helo. Helo!
Helo!
Dyna ni, a fydde'n cadw y sŵn yma. Nawr, mae hyn yn cymryd ni mewn i'r tab seiniau. Nawr, cofio, mae'r tab seiniau jyst fel y tab gwisgoedd a'r tab cod. Mae'n unigol i pob uh, sprite sydd gen ni, unigol i bob cefn len sydd gen ni. Felly, ni'n gallu recordio a gynnwys synau wahanol am bob cymeriad yn ein rhaglen.

Gwylio sut mae'r sŵn yn newid wrth i fi gyflymu ac arafu. Wrth i ni gyflymu rhywbeth, mae'n mynd yn fwy uchel, mae'n, mae'r pitch yn mynd i fyny. Wrth i ni arafu, Mae'n gostwng a mae'n swnio'n fwy dwfn.
A ni'n gallu mynd nôl i'r gwreiddiol.
Dyna ni, yr un gwreiddiol. Dwi hefyd yn gallu neud fy sain yn uwch.
Neu yn fwy feddal.
Helo, a helo. Nôl i'r greiddiol. Dwi'n gallu uh, tewi y sŵn hefyd, ond fi ddim yn mynd i wneud e yna, oherwydd fi ddim yn gwybod pam chi eisiau gwneud e yna, mae jyst yn cael gwared o'r sŵn. So mae yna botwm i dad wneud Helo. ni jyst wedi wneud. Mae hefyd opsiynau arall. Dwi'n gallu pelu i mewn.
Hello. Hello. Hello. A nawr, os fi'n... Hello. Hello.
Hello. Dwi'n mynd yn fwy uchel dros amser. Hello.
Hello. Fel sut mae'n mynd lan ar y diwedd. Unwaith eto, os fi'n mynd yn ôl i'r gwreiddiol, fi'n gallu pylu allan. Hello. Hello.
Hello. Hello. Bach, bach fwy amlwg fanna fod fi'n dechrau'n uchel a mynd yn distaw. Helo.
Helo. OK, ond sylwi, os fi'n clicio'r ddau o'r rhain, nawr mae'r peth llawn just yn distaw. Helo, helo. A dyna pam mae'r dad wneud mor defnyddiol, oherwydd mae gyflymach a ghrafach uwch a fe ddalach, maen nhw'n gyferbyn ei gilydd. Os fi'n gyflymu rhywbeth, dwi'n gallu arafu fe'n nôl. Os fi'n neud rhywbeth yn uwch, wi'n gallu distawi fe i lawr. Ond os fi'n pylu mewn, dydy pylu allan, dydy yna ddim y gyferbyn. Mae jyst yn neud y dau peth, so mae'r peth llawn yn mynd yn distaw. Felly, ni'n gallu dadwneud pylu mewn a pylu allan. Dwi hefyd yn gallu gwrthdroi fy llais. Wn. Wn. Sy'n swn yn od. So, ni'n gallu uh, gwrthdroi fy llais, troi fe mewn i robot hefyd. Wn. Wn. A nawr mae ddim hyd yn oed yn swno fel person rhagor. A Dwi gallu dewis rhannau o fy llais. Fi ddim eisiau'r darn dawel yma ar y ddechrau, so fi'n mynd i cael llusgo draw a dileu rhan yna y sain. Hyfryd. Falle fi'n mynd i dileu y ddiwedd hefyd, y darn dawel yna. OK, a nawr, os dwi'n copio y peth llawn, fi gallu copio fe, mynd reit i'r diwedd, reit i'r diwedd, a glidio fe nôl. Fe falle fe. Copio, reit i'r diwedd, glidio, dyna ni, a byddai'n gwrthdroi fe. Hello. Mynd i'r diwedd. Gludo. Mynd i'r diwedd. Gludo. Gwrthryfel. A nawr, mae gen i patrwm sy'n mynd yn newid y ffordd mae'n chwarae ac yn chwarae dwywaith fel yna.
Hyfryd.
So, ni'n gallu gwneud pob math o newidiadau ar ein synau ni o fewn y tab seiniau. Lawr fan hyn, mae hefyd yn bosib i recordio llais newydd, i llwytho sain o'ch cyfrifiadur, neu i dewis sain newydd. Mae yna lot ar gael. Mae yna... Uh, swn rhywun yn cnoi. Um, mae yna Pobl yn clapio. Um, mae yna pob math, unrhyw beth chi'n gallu meddwl amdano. Okay. Llwyth a llwyth o sanau. Fwy o sanau mewn Scratch na mae yna uh, sprites wahanol. So lot i dewis

Hyfryd.
A, a nawr, mae'n bosib i newid y traw, newid pa mor uh, dyfn neu uchel mae rhywbeth yn swno, yn y cod hefyd. So fi'n gallu gosod yr effaith traw i 100 a... Mae'n swno'n fwy uchel. Okay, os ni'n chwarae fe gyntaf hefyd, Um, o, gwell i ni chwarae tan mae'n gorffen uh, fel hyn. So, wedyn gosod, wedyn chwarae fe eto, a ni'n gallu clywed y wahaniaeth. Dyna ni. Cofio, gyda'r gosod y newid, mae hyn yn gwmwys yr un peth ni wedi gweld o'r blaen o fewn edrychiad, ble oedd ni'n newid a gosod yr effaith lliwiau. Mae gosod yn neud e unwaith, mae'n gosod y werth yna. So os fi'n, os fi'n llusgo mewn fwy nag un gosod, a gosod i cant tair waith, mae'n mynd i swno yn gwmys yr un peth. Mae yna ddim wedi newid o yr un oedd ni wedi clywed o'r blaen, a os fi jyst yn dyblygu hyn, dos, dos dim wahaniaeth rhwng wneud e tri waith i wneud e unwaith. Gweld mae'n gymys yr un peth. Ond, os yn lle, fi'n, o, byddai'n gosod fe i 0 i ddechrau. chwarae fe, wedyn fi'n mynd i newid fe gan deg chwarae, wedyn bydda i'n newid fe gan deg tair waith, a wedyn chwarae unwaith eto. So dylwn i clywed yr un gwreiddiol, Yr un tamaid bach yn eich. Felly mae newid yn newid fe pob tro ni'n defnyddio bloc newid. So ni'n gallu mynd yn uwch ac yn uwch. Neu, trwy rhoi rif negatif, ni'n gallu mynd yn fwy isel wrth gwrs. Minus deg, minus deg, minus deg, Dyna ni'n gweld newid yn uwch a newid yn is. O fewn y blociau gosod a newid effaith yma, mae yna opsiwn wahanol sef troi chwith de. Nawr, dydy hyn ddim un chi mynd i sylweddoli ar eich uh, Chrome lyfrau neu ar lluniadau beth bynnag chi'n defnyddio. Ond os mae yna clustffonau gyda chi, bydd chi'n clywed yr effaith yma yn symud o un clust i'r glust arall. So bydd y sŵn yn symud o un speaker i speaker wahanol. A dyna beth mae'r effaith yma'n wneud. Ond ie, yeah, bydd chi ddim yn jyst yn sylweddoli fe a'r cyfrifiadur yn anffodus. Ac wrth gwrs, uh, mae'r un clirio effaith synau. So os fi'n gwneud yr un peth Unwaith eto, a fi'n gosfeu 100, bydd hyn yn clirio'r effaith a mynd nôl i'r un gwreiddiol. Ww, sori, oedd yna ar traw na gyda. Oedd yna o un ochr i'r ochr llall. Dyn ni, gyda chi'n trio eto. Gweld sut mae'n clirio'r effaith yna. Reit, uh, y dau, wel, y tri bloc ola, fi'n siŵr mae pawb yn gallu uh, meddwl beth mae lefel y sain. Lefel y sain ydy jyst pa mor uchel mae'n swnio. Felly, os fi'n gosod lefel y sain i 100 y cant, wedyn gosod lefel y sain i 10 y cant, bydd e'n rili really uchel ar y ddechrau a'r wedyn rili really isel. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. bron methu clywed yr un, yr un olaf yna. A wrth gwrs, fi'n gallu gosod y lefel i 100 y 100, wedyn newid uchder y sain gan oh, minus 30 falle. Uh, a byddai'n neud yn y dau waith. Gweld sut mae'n mynd yn fwy distaw pob tro. So ni'n gallu newid lefel y sain gyda'r blociau yma. Yr un ola i edrych arno te yw y lefel sain yma. A mae yna y tick box fach yna sy'n dangos fe ar y sgrin. A ni wedi gweld y blociau yma o'r blaen. Oedd na un o fewn y drachiad am y gwisg, y cefnlen a maint y cymeriad. Oedd nhw hefyd o dan symudiad am y safle X a safle Y y cymeriad a cyfeiriad oedd e'n pwyntio. Mae hyn yn cadw trac o lefel y sain. So, i ddangos sut mae hyn yn gweithio, falle fod yn cael scratch i dweud y lefel sain pob tro. Gadewch i fi dyblygu hyn. Uh, dweud y lefel sain,

Dyna chi. 100 ar ddechrau, wedyn 70, wedyn 40. So ni'n gallu cadw trac o'r lefel yna. Mae'n yn rili really defnyddiol oherwydd falle chi eisiau defnyddio y lefel sain am rhywbeth. Falle ni eisiau gosod maint scratch i fod y lefel sain. So yn lle cael scratch i ddweud y lefel sain, Bydd maint y cymeriad yn newid gyda'r lefel sain. Um, so, un arall, gosod maint i, a pob tro nawr, fi'n gosod maint Scratch i fod y lefel sain. Ydych chi cael gwared o beth mae Scratch yn dweud. A chwarae fe eto. That's a minute fach. Hyfryd. So, bloc defnyddiol fanna hefyd i gallu defnyddio y level sign sydd gennych chi o fewn y rhaglen. Right, gobeithio bod pawb wedi ffindo hynna yn defnyddiol iawn. Um, dyna'r blociau sain o fewn Scratch sy'n defnyddiol iawn, ond y peth gorau yw y lle ni'n gallu newid y sanau o fewn y tab seiniau, a ni'n gallu creu pob fath o sanau wahanol o fewn Scratch am ein rhaglenni. Wel, diolch yn fawr pawb, a byddai'n gweld chi cyn bo hir am y blogiau digwyddiadau. Hwyl!